Mela, insellmilkom. Mill-lum mija għandi il-dageta Bħalma rajtu ftit tal-ħin ilu kellna diskussjoni interessanti bejn eh, Melkim fuq il-programm tiegħu l-politiku u kellna mistieden il-Konrad Borx Manxia għal min li segwi eh, il-programm qiegħed issibuh fuq PM News. Eh, Dejjem ngħidulkom biex tagħmlu subscribe għax huwa importanti biex kull programm illi jixxandar tiġu notifikati bekk Tafas tkun subscribe, tidħol notifika waħedha. U inti tkun tista' segwi il-programm li aħna inxandru. Ġifieri importanti, sissa qegħdin kważi 700 subscriber fuq dal-kanal ġifieri tila bil-mod il-mod. Passotu nistiednu l-kulħadd. Kif jaf kulħadd jien update l-ura mal-COVID, ħanajdu hekk, U l-intenzjoni tagħna kienet illi jkollna il-freedom of speech, eh, l-libertà tal-espressjoni, l-għajnija, għax mhm. kienna l-libertà tal-espressjoni u tajna in-nies il-libertà tal-espressjoni, però maħniex ħan nifqu għaw u għanaqpaw għaddejn għaliex ehm, u mi provaw bazzawna imma ħna aktar nissaxu. Nissaxu. fl-aġir li nagħmlu. U illum qegħdin hawnhekk, naħseb sissa ftit Malta qegħdin jiddiskutuh. Da suġġett ta' WHO.
Da suġġett ta' WHO u għamilna xi ħaġa, ħanamlu xi ħaġa differenza illi ħa ntukom, ħa nibgħatulkom, nista' nara kif nista' nagħmilha din għax qiegħed pdf, it-trattat li ġie diskuss fl-Assemblea 76, 76, dik li kienet f'April li għadda, fl-4 ta' April, biex inkun korrett, U issa ħa jkomplu jiddiskutuh fl-Assemblea 77, għall-Assemblea li jmiss f'Mejju, mhux sejjer żball. S'issa, ngħidu hekk, dat-trattat ma ġiex milqugħ, anzi qegħdin naħsbu li għalkemm ħa niddiskutu Għax ġie llikjat it-trattat tal-Assemblea li għaddiet, dik ta' April, din ħadd ħaġa tinbidel eventwalment u mbagħad it's going to water down ħa ngħidu hekk. Nisperaw. Nisperaw, imma dak li qegħdin jgħidu, speċi la ma ċċettawx, ifisser biss probabbli illi ħajnaqsu Eh, xi pressure li jista' jkun. Eżatt. Però aħna eh, dan il-tratta ġilli kjat, ġilli kjat mill u xandru politiko u ehm, libtu għal Malti u ehm, biex nikun nistan nifmu aħjar għax il-klim huwa tekniku, tiġa huwa tekniku bl-Ingliż, anka bil-Malti, eh, il-klim tekniku u allora hemm xi paragrafi minnu li ehm, it-tux taħseb kontroversjali Għanna għalek edin għaw biex il-poplu nġelu jifem li meta jkun hemm pandemik eh, ġdida u ma jafu x'ġej għalihom prattikament. Mi għandi l-Alexander Dagata għalkemm issa eh? għalkemm issa ah. naħseb sinonimu inta xejn mhux ħażin. U naħseb li għandek il-wol importanti ah, f'din f'din tal- f'din ta' triti, ħanejdulek, għad tiġa anka qed tidher fuq il-programmi, kont fuq in-net u xek ma. Minux kont fuq in-net. Ma Stefani. Ma Stefani, nselmula. Interessanti. Eżatt, kombinazzjoni rajtek jien, ukoll. Allura jisek qed ħadħol ir-rwol fuq spaltek, ħanejdu hekk, bħala kelliemi. Anzi, thank you.
Ta' din ta' din. Provaw nkunu balanced, ma nbeżgħux in-nies ovvjament biex ikun jifhem. Jiena nixtieq li l-informazzjoni tkun informazzjoni korretta. Ġifieri jekk ħanatu informazzjoni lin-nies, ehm, tkun informazzjoni korretta. Allura rridu noqogħdu fuq dak li hemm ehm, iswed u abjad. Ħanidu hekk. Issa rajt, nistgħu diskutu, nistgħu niftħu l-argument u hekk ħan nippruvaw nagħmlu mhm. u x'inhu x'ħassbek lilek, jisek bħala l-kellim, għana jiddu hekk. U xinu jħasbek u mbagħad naraw daqsxejn xinu jiġri. U anka jiena xina għalkemm rajt biċċet minnu da triti. Assolutament ġifiri minix etna, kolonest, minix etna raħ daqsek taħt lenti daqshekk gravi, però xejn bdiet tibda taqra ċertu paragrafi, tibda jtik x'taħseb. Kitbu nies, eh, grupp ta' nies intelligenti ħafna, jafu jikdbu. U at face value meta taraħ jidher ehm, kuntratt serju, ovvjament. Imma bħal kull kuntratt meta inti tibdel sentenza jew iżid koma jew tagħmel full stop. jew tnaqqas kelma, it-ton jew l-indikazzjoni ta' dak il-kuntratt jinbidel. Tifhem? Għalhekk qegħdin hawn biex aħna dak li jkun jifhem eh, fejn eh, nistgħu aħna forsi nibda daqsxejn pressure namlu influenza fuq il-Parlament ma. Ekk. U għedin niskrutanjawħ, mhm. sew għettejt, proset, xaħġa li għanda, mux aħna namluħ da, Għandu jiskrutenjah il-Parlament. Ma mhux qed jiġri hekk. Eżatt, u mhux qed jiġri hekk. Għax m'għandhomx obbligu għax mhijiex trattat ġdid. Hekk. Bniedem wieħed biss għandu kontroll fuq, ovvjament il-Ministru tas-Saħħa. Għax diġà firma ta' fin da minn ngħidu memorandum of understanding u xek. Aħna konna batna liħdan u ma xivejna xejn. Jien għandi jekk tkun.
Inti għandek, tajjeb, mela. Ġifieri. Huwa non-binding agreement. Ġri, Malta jekk trid tista' toħroġ minna. Eh, imma fir-realtà li id-dejjaqna u li ferma ta' agreement meta l-Parlament kien malu. Allura aħna bħala bħala poplu nħossu daqsxejn, ħlidni daqsxejn urtati. Għax jekk wasal biex jagħmel hekk f'dal-Memorandum of Understanding, jista' jagħmel hekk b'dal-amendi ġodda. U ma nistgħux nikkontroll. Biex inkun naqal avukat tax-xitan. U ħajkonna hawnhekk ukoll avukat u xek, student għadu student. Student. Imma ħajbda jkun miegħek magħna biex ifehmna wkoll. X'jismu? Jacob.
Jacob, mela Jacob, ħajkun l Jacob maħna u koll fil-ġimat li ġejjin, ħalli jkun fuq naħa legali. Għaxu jifem liġi internazjonali, liġi tal-EU, ovvjament il-Konstituzzjoni Malti għajafa bajneħ maluqa. U naraw tista' taqbiża din. Finalment. Jien inħoss li għalhekk qiegħed hawn biex dak li jkun ma jibqax rieqed fuq siġġu jaħseb illi se jibqgħu għaddejjin bħalma konna. Ġifieri meta kellna l-pandemic kulħadd weġġa minn minn tilef il-flus, hemm minn kellu jala, hemm minn marat mentalment, ġifieri qed nitkellmu fuq soġġett illi l-Malti Ti għandu bżonn dal-programm isegwih. Ekku. Għax eh, l-interess tiegħu u l-interess tal-familja tiegħu u tfal tiegħu, speċi ta' eh, nistenna li jagħmel eh, li għandu jagħmel, jitkellem ma' min jista' jitkellem biex almenu jekk hemm xi klawżoli li hemm mhux qegħdin sew, jressquha fil-Parlament biex fern ma jmux jiġri jifferma. Xejn xejn, mm. nqajmu daqsxejn widnejn tal-parlamentari, ħalli jkunu jafu xinu għaddej. Klibna, klibnilhom kollha, eh, by the way. Ok. Eh, u hekk ħajkollhom issu fuq abjad issa, fuq xiex jaraw, fuq dak li ġilli kjat. Veru ħaj jinbidel, dak li ġil likjat, imma xi ħaġa ħajqpa. Eh, ma naħsibx ħaj jinbidel kollu kompletament da. Ma naħsibx.
Ovvjament ħaj jinbidel dak li mhux qed jaqblu fuqu. Nafux mhux qed jaqblu fuqu. Għandi, għandi xi jaf. No, ma fimni, eh, diskors qiegħed in private, ġifieri. All right. Li nista' ngħidlek biss eh, chapters li ma jħarqu nafhom żgu. Għax hemm eh, avokati barra minn Malta u għamlu statements fuq l-affarijiet li huma daqsxejn delikati. Dina għandna bżonn l-avukat ukoll fija u tajjeb ħajkun għadha l-istudent li għadu li ħajilħaq avukat għaliex aħna ma jiena ngħidalija l-kostituzzjoni ngħidalija ma tistax tinqabeż sta penna fih tal-pajjiż, però mid-dera eħen sa naraw daqsxejn kif ħaj. Nispjegalek fuq fuq jekk trid biex ħafna interess. Da bażikament meta l-who jiddeċiedu li kulħadd ftehem u kulħadd lest li jsegwi t-trattat ammendat il-ġdid, wara għaxar xhur jgħaddu bħala international law. Ġifieri meta jkun mgħoddi international law, aħna fil-Konstituzzjoni tagħna tajt li aħna nsegwu kull trattat u kull constitutional law, aw international law. Minn dak il-pont lem tiġi over our constitution, overriding our constitution. Overriding?
Ola.
Ola, ma over, meta ngħidu ola, ġifieri għax ix tiġi ola. Tiġi ola x'aħna ftemna li international law segwuh. Ġifieri diġà qiegħda miftieha ma' din. Żgur, hemm klawżoli, jispjegalek Jake. U biex taxxaqa ehm, meta mbagħad tiġi introdotta bħala international law, Il-European Union li żgur se jagħmilha għax huma kienu l-istess nies li xtaqu li dawn l-amendi jiġu imressqa, tajjeb, u daħluna fl-ixkora, ġifieri nassumi li Robert jaf li jaċċetta, tifhem. Huma bħala European Union jgħadduha bħala abbozz, bħala liġi, u mbagħad iktar u iktar il-Konstituzzjoni tagħna ma jeżistix, x'aħna rridu nsegu il-liġi, it-Trattat Ewropej, EC directives. Issa, l-ikbar biża' naħseb li hemm u qed tiġi mitkellma naħseb iktar ħa ngħidu hekk fuq livell ħa ngħidulek sempliċi. Tajjeb, illi il-pajjiż bda t-trattat li ħa niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin

kemm tista' żżomm is-saħħa ġifieri ma tistax teqpa' għal dejjem, taqa' awtomatikament kemm il-darba. Deqda mniżla fil-Kostituzzjoni. Imma hawnhekk mhm. kif qed taħseb inti jew qed jaħsbu xi nies illi ħajġi jew vera dik propju u l-ħut ġo over. Il-ħu jiġi l-istituzzjoni li se tuħu inkarigat il-ħelt kollha tad-dinja. Ġifieri se jkun hemm il-persuna waħda li se jkun inkarigat u jiddetta skont l-informazzjoni, l-feedback li jieħu minn kull pajjiż, għax aħna anki Malta trid tipparteċipa biex jagħtu informazzjoni ta' saħħa għax se jkun hemm nies li jkunu ehm, kwalifikati fil-labs jagħmlu tests sikwit, jiġifieri mhux għax idu nistennew l-pandemija tiġi, Anki qabel il-pandemija aħna bħala Gvern jkun obbligat illi jsegwi u jagħmel ċert illi l-affarijiet rigward is-saħħa jkun qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħmlu ċert illi aħna l-mard ma jkollniex mard ma' saqajna u jiġi rapportat immedjatament mal-who. Ġo aħna qed niġu linked. Linked. Linked. Issa, minn banda, wieħed jista' jgħid li hija xi ħaġa tajba.
Tajba. Għanajdu, għanajdu ġibu, għax issa rridu xaħat li kun għet jopponi l-ideja tagħna. Il-kontra. Jew l-ideja ta' dan il-programm, għanajdu għek, illi da jista' jkollok inizjattiva tajba, illa li jiex, per eżempju, waħda mill-affarijiet li qrajt jina f'dal-triti, illi ikonna medicina għall-pajjiżi kollha. Mhux Malta pereżempju jkollha l-argument jew l-Amerika jkollha u l-Indja ma jkollhiex għaliex il-pandemija hija mad-dinja kollha. Jiġifieri hemm affarijiet li huma tajbin.
Ninsisti fuq għadi, diment li x-xjenza tkun xjenza trasparenti, across the board, jien nifhem li nimxu fuq it-triq tajba. Għana għadem morru l-ura l-Covid u għana xġara. Eżatt. U għallura għalla ma nix nafdaw. Eżatt. U t-għutting li ma nafdaw. Għax huma tisegbu xamlu xista jamlu aħjar jibes, iktar jibes, iktar konstret. Jina l-iktar ħagġa li d-dajani ehm, fil-ħu peress li miex Hija kumpanija privata u mhix imqabbda minn nies gvern gvernijiet tad-dinja kollha mhumiex eletti mill-gvernijiet, ovvjament jiġu finanzjati minn prattikament bnedem wieħed biss li għandu x'jaqsam ħafna fil-farmaċutika. Jitkellmu għal Bill Gates? Għal Bill Gates. Allura hu għandu ħafna influenza illi jiġi overriding x'jgħid xjentisti oħra fid-dinja. Dik l-iktar ħaġa li tiddejjaqni. Għax jekk ikun hemm it-transparenza, transparenza tikkrea eh, kompetizzjoni u anki tikkrea eh, l-fatti kif huma reali u kif tista' tikkura fir-realtà aħjar. Ekku. Dan huwa l-pont. Ġifieri in a way li kuda it-triti ħanejdu hekk mm. kien wieħed ħanejdu hekk ta' trasparenza, trasparenza u wieħed li ħajkun fer u ħajkun eh, sew. Lan ta' WHO dak kienu li jkun hemm oġġett serju li kulħadd jaf li għandu rasu mistrieħa illi minn ma trid tajt aħna bħala ċittadini normali. Ġifieri biża ġejja ah, minn dak li ġara fil-pandemija tal-COVID. U jiddettawna x'se nuħdu mediċina u ma nistax nagħmlu ma nuħdux lid-darba. Darbiża imma Fil-pandemija li għaddiet stajna ngħidu ma nħodux vaċċin.
Ekku.
Issa nistgħu?
Ħa nkun nistgħu b'da triti? Ovvjament se nkun nistgħu diskutuh, eżatt, u dikha. Imma hija ħaġa ehm, illi li nafu fiċ-ċert illi l-Ewropa taw is-software tal-green card u tal-traveling card. Sewa.
Il-locator card lil-WHO for free. Allura mingħajr ma trid taf tgħid mela meta jkun hemm problemi żgur se jġelluna bħalma għamlu fil-passat illi min irid isifer irid jiġi ovvjament inokjulat u whatever. Għax aħna qegħdin nieħdu eh, eh, dak li ġara fil-passat bħala bela tal-futur. Ara li kieku.
Għad nibżaw minn din.
Imma li kieku għamlu studju qabel ma jagħmlu dat trattat, kieku ngħidlek aħjar mixin fuq it-triq Li kieku hemm skwadra speċjali li jindikaw illi isma' Rendesivir ħażina minna li ħallejnieh, tajjeb, il-Pfizer ħażin għax illum nafu li hemm problemi serji u llum nafu x'hemm ġo fih. Qed tifhem? U llum nafu biex qed imutu n-nies jew qed imirdu n-nies. Jiena inħoss li kieku kien hemm Jew hemm dan l-iskwadra ma jiġux jagħmlu żbalji, allura bil-fqalek jataw, jien ma ġejċaw mhm. biex nbeżżan nies. Mhux hekk? M'għandix interess, nippreferi nkun id-dar, imma nħossni eh, obbligat li nitkellem ċar biex il-poplu jinduna li da suġġett huwa suġġett eh, inkredibli importanti għal kulħadd, għal familja u għal fotur tagħna. Ekku.
Mela, ħa nibdew nagħmluh fil-ġimgħa l-erba' f'ġimgħa? Iva, iva, mela. Ħa nagħmluh hawnhekk għal live miftehim man-nies. Iva, iva, iva. U nibdew niddiskutu. Proset, proset.
Tajjeb, mela ħa nagħmlu hekk. Proset. U nibdew niddiskutuh.
Naħseb indimin ta' ħajn naqdu xi nies magħna bħal ma qed ngħidu l-avukat, forsi naqdu aktar nies magħna. Tajjeb li konna diskussjoni miftuħa għaliex aħna maħniex xi stazzjon illi nistiednu naħa waħda biss u naħa l-oħra ma nistidnuhiex, aħna rridu diskussjoni, mm. ma rridux nagħmlu bħal ħadd ieħor nitkellmu waħedna, anzi rridu illi jkollna eh, diversità fid-diskussjoni u fem naqblu fem ma naqblux aħna wara kollox l-intenzjoni tagħna huma li nqajmu eh, eh, diskussjoni u mbagħad Naraw fejn mhux qed naqblu u hawn inti issa naħseb li qed nista' ngħidlek ħanidlek l-espert fuqha din fuq triti u fuq da triti allura tajjeb li jkollna jekk irid xi ħadd u jiddiskuti min-naħa l-oħra u anke jekk nistgħu nistiednu anke il-Dr. Fern minn nibatulu aħna nistgħu nibatulu u mbagħad jagħżelu jekk jiġi xi jew le jekk jiġi mhm. merbħa bih anzi Nħadu gost li fehmna ħalli jekk hawn xi biżat, jew forsi qegħdin sejrin żball u dawn il-biżat m'għandniex għalfejn nimlew rasna u noqogħdu ninfħu ras in-nies. Kien hawn diskussjonijiet u videos jiġru li f'Ottubru ħaġa xi ħaġa u fil-verità f'Ottubru ħaġa xejn. Eżatti, le, le.
Ngħiduha ċara, f'Ottubru mhu sa jiġri xejn. Ngħiduha. End of November hemm trattat li se tagħlaq, mhux trattat agreement, li l-gvern jista' jala għajnejh u jagħti naqs jagħti kasa. Mhix li tajt perikoluża x'naqsu prattikament it-time scale meta l-gvern għandu jiddeċidi Minflok 18 months naqsu għal 10 months pratikament. Ma l-ebda gvern maħa interess li oġġezzjona. Għedin nejdu li f'Mejju li ġej, ħajġa li tintlaqa l-Assembleja 77, ħajġu jitkelmu dan, jaddi xiew li ma nafux. Suppost le Mejju eżatti kun trid tkun moddija. Suppost tkun moddija f'Mejju. WHO, imma kull pajjiż għandu 9-10 months biex jevalwaw u jiddeċidu jekk jixtuqx jixtiequx jidħlu fiha jew. Jew le. Ġifieri issa jista' pajjiżi jistgħu jgħidu aħna ma nixtiequx nidħlu fija. Issa jien nippretendi li l-Gvern tagħna joħodha bis-serjetà din, mhux fern. Jien naħseb li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jridu jieħduha bis-serjetà. Mhux jifferma l-ewwel ġurnata ta' Mejju jew il-ħames ġurnata ta' Mejju, għal hemm qed ninkwieta għax mhux se jkun hemm żmien peress li hemm disgwid bejn il-pajjiżi mhux kuntenti kif qiegħda miktuba, suppost Sa Jannar kellhom jiftehmu li l-diskussjoni magħluqa u kull Gvern kellu dritt jara x'kien hu l-modifikazzjoni minn l-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata. Imma peress li mhumiex qed jaqblu fuq ġiex artikli u hemm ħafna diżgwid, huma ddeċiedu li jibqgħu għaddejjin sa Mejju biex forsi dawk ix-xhur jaslu għal konklużjoni. Imma li se jiġri appena li tiġi l-ewwel ta' Mejju, il-Gvern jista' jgħid iva naċċetta mingħajr diskussjoni. Għalhekk qed ninkwieta jiena.
Suppost qed iddiskutuha din mela. Għalhekk, għalhekk dan huwa l-punt.
Aħna aħna l-interess tagħna li n-nies imorru jitkellmu mal-parlamentari tagħhom biex almenu anki n-Nazzjonalisti jittejbiljaw konferenza għaw il-kelma teknika hija komiti. Jamlu komiti biex huma bejnietom jgħidu ok, ma xridu namlu fej sejrin, l-ewwel ta' Mejju se niffermaw, aħjar nistennaw, aħjar nitkellmu. Dan affarijiet li huma verament importanti. U għandna temmanz, ma nix dil-għaxla. Ija, ma fern, u ħollu jorbot kollox. Issa se għamel bħal ma għamel fil-lemju, eh, għaw eh, trattat li għamel bejn eh, l-eluq tal-parlament u l-elezzjoni, jimur jġri jifferma. Għanina dik il-iktar biza li mm. għandi. Tinsiex dan impjegat sar tal-WHO. Issa qiegħed President tal-Assemblea. Jiena ngħidha. Sena għandu, ġifieri sewwa qabel f'Mejju jkun. U ħa ngħidha bil-kurtezija mingħajr
xejn imma inħoss li Fernandu obbligu għal pajjiż iktar milli għandu obbligu li jagħti ruħu għal WHO. Vera għandu ambizzjonijiet kbar, good luck to him. Ma jistax ikollok double standards fil-ħajja. Dan, l-iktar ħaġa importanti li l-pajjiż għandu jiġi stmat u qed nitkellmu fuq affarijiet verament importanti ta' saħħa. Niċċajtaw. Ġifieri aħna mhux qed niċċajtaw, mhux qed nitkellmu fuq ġugarell, anke jekk titilja karozza, tikollok dejja bħala dibattitu, jew tsedbih id-dar, se jkollok dibattitu ma' familja, Għanna, jkollu dibattitu, jekk xejn, ħan tolbu għad-dibattitu. Dibattitu fil-parlament.
Issa, jekk u tajja.
Jew ħazin, issa dik għan id-deċidi jekk fl-enalment il-parlament, il-poplu. Issa ħataħna, forsi, inġellu l-kulħat jitċaqla. Eżat. Ma dak li ħadu d-drittijiet diskutu. Għax aħna għanna drittijiet. Eżat.
Għan diskutu għan bizat, palma għattejt inti għan bizat, mhm. u ħatfemuna. Għan għeddu għek, inti jonka l-espert fil-liġi. Fejn? X'inhuwa the concern li u għalfejn għandna naħsbu u għalfejn għandna nistaqsu. Nistaqsu. Tajjeb huwa tajjeb. Mm-hmm. Ġifieri dak huwa l-intent ta' PM News u għalhekk qegħdin niftħu għad-diskussjoni dwar it-trattat ta' preparazzjoni għall-pandemija.

Xxerjawh ħalli n-nies, nilħqu n-nies, aħna m'aħniex xi media li għandna l-eluf tal-eluf warajna, anki. Ma għandek di, għandek mhux jinfirex ma' Malta kollha. Anki aħna qegħdin.
Ħadd mod jiddiskutiha fir-realtà. Ma anke aħna fuq il-Facebook qegħdin black shadow band, ġifieri. Ġifieri ma tantx iħobbuna nitkellmu, għaliex aħna jgħajruna li aħna minn kollox, imma aħna li aħna Assolutament, media ta' seħna liberali għax natu vuċi lil kulħadd u vuċi l-libertà tal-espressjoni lil kulħadd. Ġiri anki demokrazija.
Xi ħaġa li għamel dil-istazzjon li mkien naħseb ħadd ma għamilha. Mhm. Illi nistiednu nies mhm. illi ngħidulhom isma' ejja għamlu programmi intom inti minn inti kintix liberali, jekk intix intix li trid, ejja Ivvisita u għamel programm u nixxandrulek letteralment fuq l-istazzjon tiegħek. Kulħadd għandu dritt tal-espressjoni.
Ħalli jkollhom id-dritt tal-espressjoni. Imkien ma jagħmlu għadin. Illum kellna hawnhekk is-Sindku tal-Gżira qal qal qal Is-Super One qatt ma stiednu sa dan laburist. Barra, inkredibbli. Inkredibbli.
U ix-xandir Malta, l-kull programm nistiednu, xandru sitt xhur wara l-programm. Ġifieri da għalli komedi fatti parliamentary questions riti murant in-nazzjonalisti temmen. Biex jagħmlulu parliamentary question. Ġifieri da da qegħdin, da qegħdin, da Mhux qegħdin qegħdin. f'dal-Parlament, Da eh? qegħdin grav il-pajjiż. Ah, Pajjiż, gravi, grav. gravi ta' vera. Ra, eh? li għandek l-istazzjon nazzjonali o- o- o- o ma sidnux da jew kella qatalu l-aħbarijiet, qatalu l-diskors tiegħu. Mm. Ġifieri da qegħdin qegħdin jiena għalija. Però però dan l-istazzjon mhux se jagħmel hekk. Anzi, għan nistidnu l kulħadd u ħadd jagħti- jagħti jagħti l-dik tiegħu. Ehm, Mela, nara hawnhekk insellmulkom. Iva.